Hey, Wendell aki na Spring, Texas, den mi hofi patras di kas. Shonan, mira loke mi tin aki. Lega mi sake e sakanan for di e sako aki. Awor bo mira mas mihó. Si? Bo ta kere bo sa ta semia di ki berdura esaki ta? I ta naba un ratu kòrtiku asina pa pensa i bisa den bo mes, Ta ki, ta ki semia esaki ta. Oke, pero mi tin e semina aki ya un por, pa un tempu i finalmente awe si mi a disidí ku mi ta bai planta nan. I ta bai sembra e simienta aki. I simienta di kiko ta? Wou, esaki ta semilla di cucumber chikitu. Aki na America mi no a mira ningun tienda o supermercado cu, cu ta bende cucumber chikitu. Cu pa nos ah, na Curaçao ta algo masha gusta. Pero esakinan mi a mi a pidi pidinan mi a bestelnan online for di ya un kompania ku ta bende si mia i mi ti mi no a bisa mi tinnan un tempu kaba pero awe sima di sdi ku mi ta bai purba wak kon ta bai ku e kòmpania chitu ku aki pues keda pendiente i mira e proseso aki danki. Bon loke mi ta bai usa pa cuminsa ma e proceso di cue pa e simia nan aki germina of cu nan cuminsa crece ta e baki aki. E simia nan cu mi tin no ta hopi pues lo mi bai trata wa cuanto mi por pone den e baki aki pero lo mi pone dos den cada den cada parti asina wa con ta bai. Loke mi ta bai usa pa pa kuminsá ta esaki ku ta nos ta yama un seed starting potting mix. E ta un produkto spesialmente pa kuminsá e proseso di germiná pues un tera spesialmente pa esei.

Ban spera cu e siemena aki ainda ta bon cu nan lo germina y lo mi bay sigui mustra con esey ta bay. Si nan germina y con nan ta cuminsa crece. Y pa mi ta mi prome experiencia ta mi cu concamel chikito aki den na Merca pues nan lo spera cu esey lo tin exito. Ok, aki mi siemianan.

Ok esey ta e parti di sembra e semia y vamos espera que saki por tin éxito. Ok, queda pendiente. Lo me sigue mostrar con éxito bay. Bueno, naturalmente mester moa e tierra con e semia para esey por uh,

Asina e awa por subi dja dja bou bai ariba, mi no ta mua directamente ariba pasobra si ei ta pone ki e simianan ok mi no sa unda nan ta bai para dor di e e presion di awa. Pero aki nos tin awa cu di parti dja bou lo subi bai ariba y esey lo ta suficiente, ok. Pa e simianan por germina no tin mester di luz pues mi ta bai pone nan realmente pa paden. E spera te ora ku e planchanan ke germiná i despues si una bes ku nan germiná e planchanan kuminsá sali nan mester di lus i mi ta prepará pa e proseso ei mi ta usa lus artifisial en bes di usa lus natural i dje nan mi ta laga nan krese te ora ku nan ta sufisientemente grandi ku nan por bin pafó. Ya mi a niga bisha esaki ta koko mi chikitu mi primé eksperensia pues ban spera wak kiko ta pasa. Bon, awor t'e momento pa mi pone e bakia aki ku e simianan di e konkomber chikitu, bou di lokual nos ta yama heat mat, ku lo yuda mantené e temperatura algun grado mas haltu, pa asina e proseso di germinashon por tuma lugá mas rápido. Ok, esaki ta e heat mat. Mi ta pone e baki di cu si mi a den un of mejor mi ta pone den un plastic o un saco di plastic así aquí pa así na mantener e calor también tur esei ta yuda um acelera e proceso di germinacion okay. Si awor e baki ta den e plastic riba e e lo cual ta bisa ta e, e heat mat y awor ta un asunto di spera un par di dia y wak con e germinacion lo tuma lugar.

Well, despues di tres siman di a sembra mi simianan di concomber chikin, mi ke mustra boso kon e planchanan ta awor aki, y pronto lo bo por mira ora ku mi plantanan, mi pone nan den tera y kon nan ta sigui krese. Aki bo por mira e planchanan di concomber chikin. Mi tin ocho na tur. Mi a saca nan awor for di bouw di e luz artificial cu nan tabata crece bouw di dje. Y awe mi a saca nan pafo pa nan por haya luz natural y cu nan por cuminsa aclamatiza. Y na e tempo dje afo, y asina nan ta por bira fuerte y preparando asina pa nan por bay den tera. Wel, shownan, esaki ta e prome parti di e video aki. Y lo mi sigue haci un di dos video pa continua e proceso y con ta sigui con cu e planchinan aki ora cu nan ta cla pa bay den tera y cu nan cuminsa crece. Danki pa por wak e video aki y keda pendiente.